Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, als Éischt eemol e grouse Merci all deene Leit, vum Techniker bis bei d'Infirmière an Dokter, iwwert de CGDIS, de Bauer an d'Police, jo och all déi, déi an der Mobilitéit schaffen, déi de Fonctionnement vun eisem Zesummeliewen, dem Gesondheetssystem, der Alimentatioun an der Sécherheet weiderhin assuréieren. Ech kann elo net nach all anere Beruff opzielen, déi och schaffe mussen. Ech mengen, mir hunn dat haut schonn e puermol héieren. Mee jiddereen, deen elo dobaussen ass a säi Bäitrag leescht, fir aus dëser Kris erauszekommen, verdéngt eisen déifste Respekt. E Merci och un all déi, déi sech fräiwëlleg dobaussen engagéieren, fir de Leit ze hëllefen. Fir eis ass et wichteg, datt dësen Engagement och iwwer d'Deeg vun der Corona-Kris eraus nach gewäertschätzt gëtt. Mir wënschen eis och, datt all déi Beruffer, sief et am Gesondheetssecteur, am Beräich vum Nettoyage oder an de Grandes Surfacen, an Zukunft endlech dee Stellewäert kritt, deen hinnen zousteet an dee se dës Zäit beweisen. Här President, de Coronavirus ass zu Lëtzebuerg ukomm, an dat an enger Envergure, déi sech virun e puer Wochen nach kaum ee sech ausgemoolt hätt. Mir sinn am État de crise. Europa an eist Land sti viru groussen Erausfuerderungen. D'Regierung huet déifgräifend Aschnëtter an d'Liewen an an den Alldag vun de Biergerinnen a Bierger decidéiert. Dëst ass eng Ausnamesituatioun. Dees sollte mer eis alleguerte bewosst sinn. Dës Situatioun musse mer eescht huelen. Ma ech wëll awer och virweg soen, Mir wäerten och dës Kris zesumme meeschteren. A mir Pirate wënschen eis, datt mir als Gesellschaft gestäerkt a mat de richtege Konklusiounen aus dëser Kris erausginn. Dëst ass eng Bewährungsprouf net nëmme fir Lëtzebuerg, och fir Europa a fir eist Zesummeliewen als solches. Vun Ufank dëser Woch un gëllt, Bleift doheem! Här President, mir schléissen eis de Consignë vun der Regierung un a ruffen all d'Biergerinnen a Bierger op, sech net nëmme selwer, mee virun allem och all déi Schwaach an der Gesellschaft ze schützen. Dofir ass Solidaritéit ënnertenee gefrot. Den Hashtag FlattenTheCurve oder en Hashtag, deen dann och elo lancéiert gouf vun der Regierung, BleifDoheem, ass e Kommunikatiounsoutil, fir dat kloer ze maachen. D'Verbreedung vum Virus muss esou séier wéi méiglech méi lues gemaach ginn. Ganz stoppen, mengen ech, déi Illusioun huet kee vun eis heibannen. Et geet elo drëm, en ze verlangsamen an dofir ze suergen, datt esou mann wéi méigch Leit sech weider ustiechen. Mir sinn eis bewosst, datt et fir d'Regierung net einfach ass a Krisezäiten déi ganz Panoplie u Mesuren, déi misste geholl ginn, heiansdo och gefuerdert ginn, ze iwwerblécken. All Véierelstonn ännert d'Welt. Mir wëllen, datt d'Chamber an der Regierung dofir déi néideg Moyene gëtt, fir Entscheedungen ze huelen, Entscheedunge séier ze huelen, ouni awer hire parlamentaresche Contrôle opzeginn. Ech si ganz frou, datt mer haut de Moien do unanime Léisunge fonnt hunn, wéi mer mat där eemoleger Situatioun hei zu Lëtzebuerg ëmgoe sollen. Et ass net d'Zäit vun der Parteipolitik, et ass d'Zäit vun der Kooperatioun. Wann ech soen Kooperatioun, da muss ee mat deene Leit, wou ee kooperéiere wëllt, natierlech schwätzen, kommunizéieren. An ech mengen, datt do en Deel Effort scho gemaach gouf, datt awer den Effort vun der Kommunikatioun nach weider ausgebaut ka ginn, datt, Zwar bis elo gutt an der Form, mee heiansdo feelt et mengen ech am Fong. Vill Leit sinn sech dem Eescht vun der Situatioun net bewosst, well se net verstinn, firwa verschidden Decisiounen esou oder anescht oder elo an net zu engem aneren Zäitpunkt getraff goufen. Et gëllt also hei net nëmmen ëmmer z'erklären, wat ze maachen ass, mee heiansdo och méi de Firwat. Ech war ganz frou, wéi ech bei der Gesondheetsministesch op hirer leschter Pressekonferenz dann och net nëmmen Hashtag flatten the curve gesinn hunn, mee och eng Erklärung, firwat dat esou wichteg ass. Ech mengen, datt mer vill méi edukativ musse virgoen, vill méi kloer mussen erklären, firwat verschidde Mesuren néideg sinn an net nëmmen, datt se néideg sinn. Och an de Geschäfter, op Alimentatioun oder Baumäert, ass et nach net bei jiddwerengem ukomm, firwat déi Mesurë sou dringend néideg sinn. Et kann dach net sinn, datt mer op der enger Säit soe bleift doheem an op där anerer Säit Leit d'Schlaang maache fir bei enger grousser Baumaartkette virun der Dier Faarf ze kafe fir doheem d'Kummer unzesträichen. Ech mengen, et gi méi wichteg Saachen am Moment, Wie kënnen e Liter Faarf an engem Geschäft ze kafen? Et muss kloer sinn, datt mer net nëmmen domadder eis selwer, mee jiddweree ronderëm eis a Gefor bréngen an datt mer déi Leit, déi do schaffen, zousätzlech belaaschten ouni grouss Valeur ajoutée. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, déi aktuell Mesurë fir de Virus a seng Ausbreedung anzedämme wäerten déi kleng a mëttelstänneg Betriber treffen. Dat gouf gesot, eng ganz Rëtsch vun de Mesurë goufen thematiséiert. Loosst mech dofir nach eng Kéier op d'Independanten agoen. D'Independante sinn déi, déi Stand haut de Moien, eben net vun engem Chômage partiel kënne profitéieren, déi net kënnen dovu profitéiere vun aneren Aiden. Hei geet et drëm, séier a kloer ze kommunizéieren, wéi mer all deenen hëllefen, déi sech getraut hunn, eppes fir d'Lëtzebuerger Ekonomie ze maachen. Et kann net sinn, datt op där enger Säit, d'Leit net kënne schaffen, op där anerer Säit awer misste schaffe fir iwwer d'Ronnen ze kommen. Hei si pragmatesch a séier Léisunge gefuerdert. Och do geet et wäit iwwer d'Kommunikatioun eraus. Här President, d'Coronakris zwéngt eis elo dozou, Mesuren, iwwer déi mer well laang schwätzen, fréizäiteg ëmzesetzen. D'Madame Ministesch huet d'Salle d'attente virtuelle ugeschwat. Mee ech nennen elo mol just d'Beispill vum Teletravail. Laang hu mer eis héieren, ou missten unhéieren, datt den Teletravail dach esou schwéier wär an datt eng ganz Rëtsch vu Betriber ni am Liewe kéinten Teletravail maachen, well, jo well, dat Argument ass ëmmer e bësse schwaach gewiescht. Haut gesi mer, datt duerch eng Kris, wann e Wëllen do ass, och e Wee do ass, fir Teletravail vill méi wäit ze generaliséieren. Jo, mir wäerten ni an déi Zäit kommen, zumindest net esou séier, wou de Pilot am Fliger op eemol seet, Moien, ech schaffen haut vun doheem aus, oder wou d'Caissière am Geschäft remplaçabel gëtt. Mee all déi Beruffer, déi haut schonn zu der Wëssensgesellschaft gehéieren, déi haaptsächlech virun engem Ecran stattfannen, weisen an dëser Zäit, datt et geet. Dëst weist, wéi grouss d'Noutwennegkeet ass, sech permanent un den digitale Wandel unzepassen, fir eben och esou a Krisenzäiten déi Outile kënnen ze benotzen. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, Iwwerall an Europa ginn d'Grenzen zougemaach. Däitschland bunkert Medikamenter prioritär fir däitsch Staatsbierger. Frankräich mécht dat selwecht mat Otemschutzmasken. Ëmmer méi europäesch Staate bauen op sanitär Sécherheet duerch zoue Grenzen. Dobäi misst een dach grad elo, wou ganz Europa vum Coronavirus iwwerrannt gëtt, op europäesch Solutioune bauen. D'Coronakris weist eis, datt Lëtzebuerg ee Land ass, dat méi wéi all anert Land an Europa op seng Nopeschlänner ugewisen ass. Zu engem Ament, wou eise Gesondheetssystem virun enormen Erausfuerderunge steet, gëtt eis dat ëmsou méi bewosst. E Groussdeel vun de Leit, déi am Gesondheetssecteur schaffen, haart schaffen, kommen aus der Groussregioun. Och am Secteur vun der Alimentatioun leeschten d'Frontalieren an d'Lëtzebuerger gemeinsam en onschätzbare Bäitrag zum Iwwerliewe vun eisem Land. Wann Europa iergendwou gelieft gëtt, dann hei zu Lëtzebuerg. Här President, Dir Dammen an Dir Hären, léif Kolleeginnen a Kolleegen, dës Kris zwéngt eis zu engem Paradigmewiessel. Mir mussen eis bewosst ginn, wéi wichteg Kooperatioun fir e Land wéi Lëtzebuerg ass. Mir brauchen d'Kooperatioun an alle Beräicher, sief dat d'Recherche, d'Mobilitéit, de Logement oder a Froe vun der Fiskalitéit. Den Donald Trump schwätzt dovun en Impfstoff exklusiv fir d'USA ze entwéckelen. Ech fannen dat deegelass. An Zäite wéi dëse musse mer zesumme stoen an eis un d'Uweisungen halen, déi mer vun internationalen Institutiounen un d'Häerz geluecht kréien, international Institutiounen, déi zu engem groussen Deel aus deene leschte grousse Krisen eraus entstane sinn. Fir et an de Wierder vum Albert Camus ze soen, Le bien public est fait du bonheur de chacun. Kommt mir schwätzen net nëmme vu Solidaritéit, kommt mir liewen se, an dat op allen Niveauen. Ech denken an dëse schwéiere Stonne besonnesch un déi eeler Leit, déi schwaach Leit, déi Leit, déi wierklech am Moment doheem sëtzen an Angscht hunn. Mir bieden Iech nach eng Kéier, Bleift doheem, passt op Iech op, Mir packen dat, wa mer zesumme stinn, soen ech Merci. Merci villmools, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert, de Premierminister Xavier Bettel. Här Bettel, Dir hutt d'Wuert.